October yɛ breast cancer awareness bosome and onua dɔfo wo wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ wo nso wo hwehwɛ no foɔ nim wo ne wo kankyema bi anaasɛ wo wura wɔ hɔ nso a at least wo bɛtumi aka kyɛn sɛ dadeɛ ɛnɛ deɛ mepɛ sɛ wo num na menhwɛ ɛdɛn a ɛwɔ mu no sɛ asesa a Sɛ asesa onua dɔfo, hospital biara a ɛbɛn wo no anaasɛ ayaresabea biara a ɛbɛn wo no, tu amika na bɔ mmɔden akɔ na kɔ na kɔ hwehwɛ nea ɛrekɔ so esiane sɛ nnofo no ɛno ara na ɛkita ɔbaa biara. Ɔdɔfoɔ, Ae, mema mo akwaaba ba ɛda ha ɛda ha dwumadie. Sɛnea Memene da biara yɛyɛ no no, na mekae mo sɛ ɛn Maranatha Hostels na wɔsɔ yɛn asene ma yɛde dwumadie yi brɛ mo. Wɔwɔ Bere ko so Akuapem Apuei Mantam mu wɔ ne Presby Sukuu no anim na edi ntwi mekyerɛ a wɔne wɔn bɔ ho pɛpɛɛpɛ. Sɛ wuhia Maranatha Hostels a, wubetumi afrɛ wɔn wɔ ahomatorofo yi so, 0244235827, 0244235827 anaasɛ 0264. 235827. Maranatha Hostels wɔ facilities bebree a edi mu akotene paa bi ne ne unisex salon. Afei nso wɔwɔ supermarket a biribi biara a wuhia no wobɛyɛ dɛn wobenya bi atɔw hɔ. Wɔwɔ gym nso wɔ hɔ ɛna afei nso wɔwɔ 24/7 Anaasɛ two four seven security service wɔ hɔ an CCTV camera nso wɔ hɔ a ɛbɔ yɛn ho ban a biribi biara a ɛbɛkɔ so biara no ɛda no adi kyerɛ mu. Na ɛnnɛ dwumadi yi yɛbɛkasa afa sex before marriage and after marriage a ɛyɛ sɛ yɛbɛdi mpa mu agorɔ ansa na yɛaware anaasɛ yɛbɛyɛ ansa na Yɛbɛware ansa na yɛayɛ. Aane, nnɛ m'apamfo yi wɔwɔ ha, na ansa na mɛda wɔn adi akyerɛ mo no, momma mentwa me ho mmra simma na yɛba a, yɛbɛhyɛ dwumadi no ase. Adɔfoɔ, meda mo ase sɛ monyaa mmerɛ tena ase twɛɛ me. Ɛnnɛ, me ara me sista baako pɛ. Ae. Medɔ no paa yie. Ɔyɛ me nua, ɔyɛ me ba, ɔyɛ m'ase, ɔyɛ m'akuma, ne nyinaa bi. Ahaa. Jennifer, Mama Ga, ɛnnɛ wabɛ, wabɛka me nsa wɔ ha. Anwi anaa moka ne sɛn? Sɛ me yere bɛko mu a ne nyinaa ne nyinaa yɛsua anaa meboa ɛhɛn miawedɛ. Miawezɔ. Miawezɔ yoo aha na wowagye so yoo okay ne nyinaa yɛsua apɛ mɛtɔ. Ɛdɔ. Bio, okata a, mɛtwa, mɛtwa, mɛtwa, mɛtwa, mɛtwa, aha. Ne nyinaa ara yɛyɛ dɛn? Yɛsua. Jenny, welcome. French ni bɛka sɛ bon arrivee. Bon. Afei nso, me ara me papa, m'adeɛ nyinaa, eh, Pastor Moses, Ɔno na ɔyɛ ɛɛm yɛka ne sɛ light house anaa meboa ahaa chapel ɔno na ɔda ano sɔfopɔn a ɔda ano ɛwɔ breku so akuapem ha ahaa daddy mema wo akwaaba nso mate na mpakyɛ w'apɔw mu ɛ yɛda onyankopɔn ase adɔfoɔ ae mada wɔn adi akyerɛ mu deɛ ne yɛkɔ yɛn nsɛmbisa no so. Jenny, Ndɛ yɛbɛkasa afa sex before marriage ho na afei nso no marriage after sex ho, the importance of it. Na biribiara mu no yɛwɔ merit and demerit yɛ dɛn wɔ mu. Ntsi sɛ yɛka sɛ sex before marriage a anaasɛ sex after marriage a, ɛno ne dan ade.

Na eh, ɛkame ayɛ sɛ Mister Jennifer, ɛnnɛ deɛ pɔtɔ kasa no ɛbɛyɛ den nanso ne nyinaa yɛsua, ae. Ɛyɛ a Frenchni ka asɛm bi ɔse petit à petit on peut, little by little we can. Nti ɛnnɛ deɛ kasa no deɛ yɛsua ne nyinaa afra. Ɔse Sex before marriage no yɛ ade bi a sɛ ebi a wo ne wo kankyema wɔ hɔ anaasɛ wo ne obi wɔ wo ne ɔbaa ne bɛrima nante mɛfa no sɛ nante anim ara na ebi a mpa mu agodi bi ayɛ dɛn aba mu ɛna marriage before sex no nso yɛ sɛ Ɔbea anaasɛ ɔbarima a mo nyinaa moabom a moatena sɛ ɔyere ne okunu. Ɛhɛɛ, na kyerɛ sɛ ɔkaa biribi sɛ legally, na kyerɛ sɛ ɛɛ aban mu o, abusuafo mu o, wɔn nyinaa di ho adanse sɛ moayɛ dɛn? Moaware. Daddy, mepakyɛw, wo nso w'adwenkyerɛ ne dɛn? Sex before marriage ɛnna afei nso marriage after sex. Yo, mpakyɛw ɛm sɛ ɛno na me nua baa no adi kan aka no. Sɛ yɛ ka sɛ eh, onni eh, anaasɛ mpɛ mu agorɔ, sex before marriage no yɛ adea bi a ɔbarima ne ɔbaa nkitahodi a wɔwo di ansa na awareɛ no aba so. Anaasɛ yɛ mɛka sɛ wɔn aware awie no nso no, sɛ eh, yɛ ka sɛ after marriage nso, ɛbia wɔn aware awie nso na abusuafoɔ agye wɔn ato mu. Saa berɛ no nso na yɛahu sɛ da bere deɛ wɔn deɛ obiara agye atom, abusuafoɔ no afanu no nyinaa agye atom sɛ wɔyɛ awarefoɔ. Awarefoɔ, wate. Afei nso Jenny, mɛsan aba wo hɔ, mm, I will come, I, I'm coming back to you. Ɔse, eh, Daddy kaa biribi, na explanations no, ɛno ara na wo nso womaaeɛ no. Na sɛ yɛka sɛ marriage ankasa a, marriage, marriage ɛne ne Daddy. Okay.
Marriage is like an institution like where two people that a man and a woman decide to come together as one that's what we call marriage yes. Ok nti na wohwɛ a spiritual aspect of marriage no

it's important because before you enter into marriage with somebody marriage is like a lifetime something you are going to a lifetime journey like journey with someone you don't know like about the person's sexual life like even though society huh. Uh-huh.
Daddy, when Jennifer ya adwin, eh, one me pesa oba mu kakra because Me me me kɔ ka biribi si Jenny Jenny ɔre nte ase ɛhɛn. N'asɛm ne ne n'asɛm na ɔɔka no. Ɛno no ɛnyɛ ɛnfa huhu mu. Oh okay.
Ɛno ne deɛ deɛ honam mu. Honam mu apɔmuden asɛm na ɔreka no okay the physical aspect okay. Nti no, na kyerɛ sɛ wo nso wo nsusui mu no nka yɛnka nhwɛ ansa na yɛaware. Ɛno deɛ me mentumi nka nkyerɛ obi sɛ ɔnyɛ anaasɛ mo ɔnyɛ. Ɛno deɛ gyina mo nnipa mmienu no a mokɔ akɔware no so. Okay, nti ɛyɛ mo decision. Mo na mobɛ take saa decision no.
Okay, okay, okay, nti daddy na sɛsi a no na spiritual aspect no nso ɛno ne ne dɛn? Yoo, mpren bebree no Ɛyɛ a na ɛyɛ yɛn sɛ bi a sɛ ɔbarima ne ɔbaa no da a, ɛne Yɛwɔ. wɔn nya honhom mu Mhm. ɛ, ɛyi bi. By me mɛka no sɛ ɛnyɛ saa na ɛte. Okay.
Ɛnyɛ nda no a barima no ne ɔbaa no bɛda na ɛma honhom mu akwansideɛ bi ba. Mhm. Na mmom nipa koro no a wo ne no rekɔda no, Mhm. ɛno ne problem. Okay.
Na ayɛ sɛ nipadua no ankasa no. Saa. Mhm.
Ɛno ne problem no. Ɛte ne sɛ abusua biara wɔ afɔremukyia a edi wɔn so enti sɛ. Na daddy mpakyɛ o afɔremukyia no ɛne ne dan ade. Mpakyɛ brɔfo kasa yɛbɛka sɛ altar. Altar na ayɛ sɛ ɛyɛ altar abusua biara every family ɛwɔ tumi a edi wɔn so okay. Enti sɛ.
Onipa no a ɔne no kɔdi nkitahodie no, yɛwɔ honhom a nso a ɛne obiara nso yɛ dɛn? Ɛsan nante.
Nti sɛ nipa no honhom a ɛte ne mu no nyɛ honhom a ɛpɛ nkɔsoɔ, ɛde ɛyi, yiedie ba a, saa berɛ mu no a wo ne no anya nkitahodie no deɛ, ɛwɔ sɛ. Wo nneɛma nyinaa brɛ ase. Anaasɛ yɛwɔ obi nso wɔ hɔ a, ɛnyɛ sɛ ebia. wobɛware no. Saa yɛwɔ obi wɔ wɔn deɛ wɔn asan wɔn ato hɔ sɛ saa nipa no nya ne ne di sɛ sɛ bia wo ne no ada o sɛ wo ne no nda yɛ o ɛwɔ sɛ mo nneɛma ahyɛ aseɛ ɛkɔ fam nti ɛde ɛyɛ nipa no a wo ne no ahyia no hyia no ɛne ne problem no na mmom na ɛnyɛ sɛ ɛyɛ ɛna no ho kɔda no saa okay Jenny mepɛ sɛ ɛhɔ no woba mu kakra yeah I think

Yeah, that's all. Because there's no way you can see someone and decide and just confirm that this is the right person for you. Who say, eh, ye ka bibi say, poto kasa momo wo kasa bi a ye omo ka no ye ye kasa yi mekae a meka honam akɔnɔ wɔ hɔ Wo sɛ wotumi hu obi first time no, wohu no ara pɛ, daddy ɛhɔ no tie ma me kakra o, wohu no ara pɛ no wotumi hu sɛ ah Asumasi de me ne no ɛhohom yɛka biribi sɛ soul mate aha ebi a wohu sɛ ah ɛnɛ yi ara ebi a mahyia yɛn director yi anaasɛ yɛhyia ɛyi yɛn ɛyi yɛn camera ɛyi Adinkra ah Adinkra deɛ menyaeɛ anka Daa wonhu sɛ ɛyɛ motive bi a ɛba yɛn nipadua no ti mu anaasɛ ɛyɛ honhom no na epia. Daddy nea meka no wote ase? Aha, ɛyɛ honhom no na ɛyɛ a ebewura nipadua no mu na ɛma saa akɔnnɔ bɔne no anaasɛ saa adwene tantan no ba nipadua no ho. Yoo, meda wo ase.
Ɛne sɛ, honhom mma mmɛwura obi mu. Mmom no, ɛyɛ esum tumi no. Sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛe wo a, ɔto adeɛ no to w'adwene mu. Sɛ ɔto to w'adwene mu na wogye to mu a, ɛnna ɛbɛma wanya wo so tumi. Sɛ wongye nto mu yɛ a, ɔntumi nnya wo so tumi. Enti sɛ ebia woahyia obi na wohunu no a, though honam no akasa akyerɛ wo, Ɛnna yɛnka nhunu nso sɛ, ad, ansa na honam bɛkasa no, adeɛ a adwene no ne akoma no aka aboa ano awie na action no aba abɔnten no, kyerɛ sɛ, before action no bɛba no, kyerɛ sɛ adwene ne akoma no akasa akyerɛ wo. Nti adwene ne akoma no kasaeɛ no, obiara nte. Nti ansa na obi bɛte no ne action no a body no bɛyɛ dɛn? Ɛbɛtake no. Nti sɛ wohunu obi na sɛ, ɛ, wanya atenka bi wɔ wo nipadua mu a, first of all no, Mehu no sɛ ɛnyɛ saa berɛ no mu ara na wobɛtwe aba nnipa no. Ɛyɛ dɛn ara a, ɛbɛkɔ so ayɛ adwu, ɛ, ɛ, wɔbɛ, wɔbɛkɔ so adwendwen ho. Nti berɛ a wodwendwen ho no, ɛno mu na sɛ ebia woyɛ ogyidini a, wobɛkɔ so ayɛ dɛn? Abɔ ho mpaeɛ ahwɛ sɛ adeɛ, sɛdeɛ atenka a mewɔ mu a But ɛmfa daddy, asɛmti no.
mentwa w'ano o, because me, me, me, me, manya ne nteyɛɛ anaasɛ Twerɛ Kronkron no mu baabi, me, me, menyaa, mehuu suahu bi sɛ, Bible no se, Sɛ ni ɔbea no nam hɔ koraa na wo kɔn adɔ no no koraa no a, wore, wone no nnya nkitaho biara ɛ no, na kyerɛ sɛ wo ne ɔbea no akɔda. Na ɛno nso ɛ?
Ɛyɛ asɛm a Yesu Kristo kaeɛ. Wohu sɛ wɔ Apam Dedam anaasɛ Old Testament no, wɔn deɛ na ɛwɔ wɔn tirim sɛ gye sɛ wo ne ɔbaa no kɔda Ansa na ayɛ bɔne. Ɛna madi kan aka sɛ adwene no ne akoma no deɛ wɔaplane dada, enti action no na ɛbɛkyerɛ sɛ aa susu yɛ nnipa asɛm asi. Ɛno nti na wɔka sɛ action speaks louder than words, okay. Wahu? Before a obi bɛkɔ akɔkye anaasɛ bɛka sɛ ɔrepu obi no, ɛyɛ adeɛ a wɔaplane wɔ ne tirim. Wɔasusu wɔ ne tirim no mu dedaw. Enti deɛ wɔaplane wɔ ne tirim no a obiara nhuiɛ no, The result a ɛyɛ deɛ w'aplanne no yɛ action no. Ok Jenny, wo ne pastor yɛ adwen? Me ne yɛ adwen paa, you know I agree with him because if you think about something and your your soul doesn't accept it I'm not sure the action will come out. I'm not sure. Yeah. Exactly.
Adɔfoɔ, ɛnɛ dwumadie no ayɛ anika bebree esiane sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛrekɔ so wɔ ɛnɛ mmabunu mu titiriw. Obi tumi ware na afei no ɔbɛware akyi no ne ex, anyɛ ne ex a, ɔnam ara na ɔbarima bi kɔhyia no na ɔkɔka sɛ a wo ho ayɛ fɛ a, ɛwɔ sɛ ɔbaa no ɔbo dɛ. because ne ti mu ayɛ ne dɛ na ɛwɔ sɛ ebinom koraa tumi gyae wɔn ho mu mmerɛ ko a wɔte wɔn matrimonial home no ɛno nti ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ dɛn ɛrekɔ so paa na Jenny ka asɛm bi ɛhɔ no me ne no ɛyɛ adwen because ɔka se sex before marriage no it's very important ɛme sɛ ɛnora metiee program bi ɛwɔ baabi na na ɛyɛ ntawantawa bi a aba awarefo abien ho. Ɔbea no abɔ mmɔden ara twɛn ara ma ɔbarima no ayɛ ne ho ade awie no, sɛbe wayɛ ne ho ade awie no a mpa mu aguari no adu so no a wɔyɛ no, ɔbea no sɛ ɔbarima no agyapade no sua. Aane, ɛnso no. Enti ɛka no a ɔbarima no abɔ no ayɛ ɛka hunu ama ayɛ osu ama ɔbarima no ɛsiane sɛ ɛnnɛ Ghana ha anaa ɛnnɛ yɛn yɛn yɛn yɛn yɛn yɛn wiase a yɛaba yi sɛ obi yɛ wedding baako pɛ a ɛnyɛ asɛm ketewa Ɛyɛ ɛka, ɛyɛ sika bebree. Nnuan koraa a wɔbɛba abɛdi no, ɛyɛ ɛka bebree. Enti no, ɛhɔ no, Jenny, me ne no yɛɛ adwene wɔ hɔ pa ara. Ɛnna Daddy nso kaa asɛm bi, ɔkaa sɛ ɛnyɛ bɔne esiane sɛ ɛyɛ honamdua no adwene no na ɛkɔnɛkte ma nipadua no na ɛde saa ade no ayɛ dɛn? Aba yɛn mu. Na sɛ adwene no ankɔnɛkte amma nipadua no a, ɔno de, ohu no sɛ Honhom afam biara nyɛ dɛn? Ɛnni hɔ. Meda mo ase bebree. Jenny, wo, wo, wo question, wo last question na afei wo last words a wode bɛma yɛn. Eh, negative implication anaasɛ negative aspect and positive aspect bɛn ɛna ɛwɔ before eh, eh, marriage before sex anaasɛ sex before marriage mu?

Me ara na wei. You ee wo mpɛ ne yɛ so ee.
I will run away I will run I will run for my life. Jenny stop. Serious. Once na ɛyɛ o because ɛno no ɛnha wo na ketewa yi ɛyɛ na afei no na afei ɛno nso wokɔ akɔpɛ bi. Your story too she said it's too small meaning the the man didn't do his work.

Maybe the second one you should manage it that you like it or not. Okay, daddy, me ba cho kabi ka ho ma me why na Jenny akyerɛ na adwen. Yo, me fa ne sɛ huhu ma fa mu deɛ ne deɛ. Ɛna me di kan ka sɛ ɛyɛ nipa na ɔne ne ko hyia. Mhm. Sɛ bi a ɔwɔ huhu bi ɛyɛ obi wɔ hɔ a huhu ma fa na ɔde nam a ɔde sɛ yɛ adeɛ. Yo. Nti ebi a Sɛ wo ne no konya even koraa wo ne wo ne no fa adamfo kɛkɛ koraa na mo mo hyia mu yɛ koraa no otumi bɔ wo fɔ. Okay ti yɛn fa no biribi te sɛ sɛ ebi a ɔbaa no sɛ waware bɛrima bi a ne bɛrima so anasɛ esuan ɛno no mɛka mɛfa no sɛ dɛn ti na ɔkɔ waree. Dɛn nti na ɔwaree ɔbarima no? Daddy, sɛ awareɛ deɛ, me deɛ me me nea menim sɛ awareɛ ɛno ɛ ɛ ɛmpa mu agorɔ no ka ho, ɛmma ka ho, ɛna afei nso sɛnea mo nyinaa mobɛtena ase abɔ bra no na moakɔ mo anim, mo mobɛhwɛ mo nyamesom mu akwan ne adeɛ, sɛ woate ase, and

Daddy wohu sɛ ɛyɛ at times nso mo mmarima no ebi mo ɛyɛ wɔn fɛre sɛ wɔbɛka sɛ wate ase obi wɔ hɔ a ohyia wahyia ne dɔfo bi a ɔpɛ sɛ ɔne no ɛnante oh ebi a me me Jenny anaasɛ oh ebi a yaa e ɛyɛ problem sei na ɛwɔ me ho nti no wobɛtumi. Sɛ ɔyɛ ɔbaa a wasi n'adwene mu pi sɛ she is ready. to go into any relationship anaasɛ marriage a ɔbɛboa but ɛnɛ yɛ nɛɛmafo yi a yɛaba yi deɛ daddy anytime saa o ɛwɔ sɛ onya biribi time no day biribi biara a wopɛ sɛ wokɔ mu bia na ɛyɛ abotrɛ nti ɛwɔ sɛ wonya bere wɔ adeɛ no ho ɛmfa obi te sɛ sɛ wo se wompɛ sɛ wo ne deɛ ɔbaa no anaasɛ bɛrima no a wahyia no bɛyɛ bɛdi mpa mu agorɔ ansa na moaware a ɛnneɛ ɛwɔ sɛ mo question question mo ho

Sɛ wuhu ma wo yɔnko hu a, ɔno nso ebia ɔwɔ mmoa bi a ɔde bɛboa wo ama watumi afiri saa ɔhaw no mu. Saa ɔhaw no mu anaa tebea no mu no, ɛde ɔhaw bɛba ampa, ɛde ɔhaw bɛba. Jenny, me pakyɛ wo last words, your last words eh, a wode bɛma youth no a yɛreba no, ɛna even kura sesei no, some of the youth no, they are matured. enough sen yɛn mu bi koraa a yɛse yɛadi kan no because sesei no yɛn mi yɛn mu bebree no yɛ take risks no more o last words a wode bɛma yɛn.
Sɛna pastor kaeɛ no like when you are in a relationship with someone that you guys decided not to have sex before marriage I think you guys should discuss your

Ok adɔfoɔ Jenny akasa ɔse we should beware of testing testing na menim sɛ ɛyɛ testing mic too o sɛ dɛn yɛ o na ne nyinaa mu nso no ae o sɛnea waka no wobɛte asɛm a ɔreka no ase daddy mepakyɛw wo nso wo last words. Yoo, me nso m'asɛm a ɛtwa toɔ ne sɛ. Mɛsrɛ me nua mmaa ne mmarima no sɛ, sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ ayɔnkofa bi saa mu a, yɛn honam afa mu no hia yɛn, ɛnna yɛn honhom afa mu no nso hia yɛn paa. Efisɛ ebia wobehyia nnipa no, wɔaka honam mu deɛ nyinaa aka honhom mu deɛ. Honhom deɛ ne sɛ nnipa no a wohyiaa no no,

Because obiara firi abusua mu. Na sɛ nipa ko no a wokɔhyia no no tumi no a ɛdi n'akyi no mmoa a, in fact, obi biara ɛbɛsɛe. Nti me nuanom no a ɛwɔ abɔnten a wɔrehwɛ yɛn no, deɛ mɛsrɛ wɔn ne sɛ, sɛ worekɔ ayɔnkofa bi saa mu a, honam mu ne honhom mu nyinaa no, ɛhia yɛn. Yɛntu ho anammɔn. Yɛnhwehwɛ nipa ko no a mahyia no no, tumi bɛn, honhom bɛn na ɛdi n'akyi. Dade, yɛn mu bebree, yɛnnim mpaeɛbuo. Ɔno no, mmarima no bi koraa wɔ hɔ a, wɔn adwene nya no sɛ, Ade yi a mahu yi, ɛwɔ sɛ meworɔ. Na sɛ yɛn mmaa no koraa, yɛka bi. Ah, guy wei deɛ, ɛwɔ sɛ mewe. Sɛ wate ase. Sɛ ɛkɔba no saa a, mhm. ɛnna yɛhwɛ yɛn ho so yie. Mm, Nti sɛ ɔhaw no nso ba a, yɛngyina ano. Because nka yɛse yɛtena ase paa di Tete nsɛm mmara no so anka barima biara ne ɔbaa no da wie a, wontumi ngyaa no bio. Ɛwɔ sɛ woware no. Ɛwɔ sɛ woware no.
Nti by because of ɛnɛ ɛsiane sɛ ɔsɛ me ne wei kɔda hwɛ me sɛ me ne wei kɔda hwɛ no, yɛnhwɛ no yie. Sɛ wokɔ saa relationship no mu a, mɛsrɛ yɛnhwɛ yɛn abrabɔ so. Ɛnɛ ɛdi nya bebree. Dɛn nti na obi bɛte sika bɛware wie bɛwie na Yɛgyae na agyae yoo daddy yɛbɛda wase ɔdɔfoɔ daddy nso aka bebree ɔse ɛn ɛɛ mpa mu agodi wobɛhu wei nnɛ ɔkyena no na modi mpa mu agodi no yɛnhwɛ yɛn ho yie paa ɛsiane sɛ Jenny ka asɛm bi ɔse yareɛ wɔ hɔ Ɛyɛ ampa nso, ɛna Daddy nso kaeɛ, ɔse, Honhom afa mu no, ɛwɔ sɛ mo mmienu no mo gyina, ɛsiane sɛ wonnim tumi a ɛdi ɔbaa no akyi, ɛna wonnim tumi nso a ɛdi ɔbarima no akyi, ɛsiane sɛ ɔbarima bi wɔ hɔ a wokɔhyia no a, wo nnwuma tumi sɛe, saa ara nso na ɔbea nso bi nso wɔ hɔ a wokɔhyia no a, wo nnwuma bi tumi yɛ dɛn? Ɛsɛe. Adɔfoɔ, Ɛnnɛ, ɛha na yɛde dwumadi no besi. Yɛbɛda yɛn apamfo yi ase bebree. Jenny, French no bɛka sɛ Dieu vous benissez, God bless you. Daddy, wo nso Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree. Ae, adɔfoɔ, na mekae mo sɛ Pastor Moses, ɔno na ɔyɛ the head pastor. Ae, Ɛwɔ Christ Light International, ahyɛase no meyɛɛ mfomso kakraa bi, ae, Christ Light International. Wɔwɔ Brekusu, Akuapem. Wɔne Maranatha Hostels no mu ntam nware pii, ae, nti wodu Maranatha Hostels na wohwehwɛ Pastor Moses a, ɔpanyin o, abofraa yi, ɔbɛyɛ dɛn, ɔbɛka akyerɛ wo anaa ɔbɛkyerɛ wo baabi a ɔwɔ hɔ. Daddy, mepakyɛw wobɛtumi de wo nɔmba ato gua sɛ obi hia wo a, ɔno nso bɛtumi ne wo adi nkitahosoa. Yoo,
me, sɛ ebia ɔhwɛfoɔ rehwɛ me na sɛ bia ɔpɛ sɛ ɔne me di nkitaho ho a, me nɔmba no yɛ zero five four seven thirty six forty seven forty nine, zero five four seven thirty six forty seven forty nine. Yo w'adɔfoɔ daddy de ne number ato dwa daddy yɛbɛda wo ase bebree Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree Jenny ah yɛbɛhyia wɔ one corner wate okay ɛnɛ dwumadie yi ayɛ anika wanya wo die wɔ me nso manya me die ɛwɔ mu sex before marriage ɛna marriage after sex anaasɛ marriage before sex ɛnnɛ yɛasua implications a ne nyinaa both sides no yɛanya wɔ mu, nsunsuanso papa o, nsunsuanso bɔne o. Ɛnnɛ m'apamfo fɛfɛɛfɛ yi wɔakyerɛ yɛn nea anaa nimdeɛ ne akwan a yɛbɛyɛ dɛn yɛbɛfa so. Meda me camera men ase, wɔyɛ tuo nti na meka amen no, aane, Adinkra ɛna afei nso Willie Technical crew no mm meda wɔn ase wɔn na wɔkita mu. Me ara me producer ɔsan yɛ me executive producer ɔwoo meɛ Patricia Mantebea Gyan Ɔbɔade nhyira wo ae Lizzy nso hyɛ one corner hɔ wataa mu kyukuu ɔyɛ me director afei nso Peace ɔno na ɔsiesie yɛn anim maa yɛn ho yɛɛ fɛ yi a asɛ Adinkra hwɛ yɛn one side one side yi ae ɛna afei nso me light Ima Onyankopɔn ɔnhyira wo bebree. Ɛnnɛ, me a medi dwumadie yi ho kyea me, mo ara monim din no dedaw, Yaa Afrakoma Antwi Boasia Kɔ. Ɔdɔfoɔ, dasɛ nnɛ yɛbɛsan ahyia. Bye bye.